Ирт бул Алла бирсә. Бездә кунакта Татарстанның ат казынган артисты Раяз Фасыйхов. Раяз, сәлам.
Хәерле иртә, исәннәрмесез. Безнең парга күптән туры килгәнең жок иде. Э, кабат манзарада кунакта утыруыңа без бик шатбыз. Мин дә бик шат, көн саен килергә әзер чакырыгыз. Моның э, бик яхшы сәбәбе бар. Син э, милли премиядә катнашасың. Э, кайчан булачагы, ничек булачагын искә төшер әле.
Безнең ул 11 декабрь көне Пирамида концертлар залында үтә, ләкин тамашачыларсыз, оештыручылар аны онлайн форматта эшләргә уйлаганнар, ну, үзегез аңлыйсыз нәрсәгә, бу пандемия ситуациясе буенча. Һәм бу безнең үткәрелә, ялгышмасам, 9 нчы тапкыр Әйе, дөрес.
Ләкин мин тугызында, тугызынчы тапкыр мин премия лауреаты булам дип әйтмим. Мин Ә ничә алар синде?
Менә Миндә салап алтау. киткәч, алтау. мин Ә ни- әзерләнеп ә- килдем. Ә нигә Кичә- тугыз түгел алар, Кичә, Раяз? кичә генә әле э, Люция белән э, нидә к- кабинетта минем шушы сыннарны куеп, э, дипломнарын тур китереп, э, стенага элеп, Сораш, сорыйсы идем, нишләтә син аларны? Әйе, Үзең җавап бирдең. и Санап, менә шулай иттереп туктам, мин әйтәм, иртәгә сорар, Бигрәк тә бәйтәм алмаз була дигәч. Ничә ничә әле ул синдә дигәч тә ә, ә, килеп утырмаска. Чөнки ни өчен дигәннән, э, Башкортстанда Уфа шәһәрендә яшәүче бер э, спорт мастеры булган эсэр заманда ук ул үзенең менә бөтен медальләрен нишләптер бер 15 литрлы чиләктә саклаган. Кая соң алар дигәч, чыгарып түгә торган булганда, монысы моныкы, монысы моныкы, монысы моныкы, монысы моныкы дип әйтә ди. Һәм э, Уценёнка дигән кибетләр бар бит инде, әйме, оч э, кирәкмәгәнне инде. Э, Чүп товарны э, тиенгә генә, сумга гына, 50 тиенгә генә сата торган заманнар булган. Шунда э, бер, мәсәлән, инде чагыштырыйк ди. э, Раис Фасиховның э, пластинкасы бер сум тора, Луизаныкы тора 50 тиен, Илһам абый Шакировныкы бер тиен торган. Бу буны күргәндә үзебезнең милләттәшебез, татар җиге- татар абыйсы, күргәндә кибеттә ничәсе бар, бөтенесен алып чыгып бирегез миңа. Тормасын менә кеше көлдереп, бер тиенгә дип, бөтенсен алып кайтып куеп, үзен дә саклаган. Ә үзенең менә медальләрен чиләктә. Ул аны белми хәтта кайсы нәрсә икән, шуңа без сорадык, э, синең бу йолдызлы сыннарыңны кая саклавың, ничә итеп саклавыңны. Әйе, шуңа күрә аларның урыннары бар, алар теге... Алар кадерле урында, алар чиләктә түгел, алар бик кадерле урында. Алар чиләктә түгел, алар кадерле урында, аның үзенең махсус җире бар. Әйтмешли, ул һәрберсен карап, менә шушы җыр булды ич әле ул, шушы булды тыйгылар. Дип искә төшереп аласың аны, ул бик. Искә төшереп алыйк әле менә бу алты җырны. Куям мин аны алсын хәзер. Узган ел булды, мәсәлән, Яшик дуслар гел бергәләп дигән җыр без анда. Яшик әле.
Ах.
Яшик дуслар гел бергәләп, дөнья булсын түп-түгәрәк. Ә быел нинди җыр белән сөендерәсең алар безне? Син оныттың микән әллә мине? Дигән бик романтик мәхәббәт җыры. Теге үзебезнең амплуага кире кайтып. Шул җырны башкарабыз быел. Кайбер вакытны сине сагынганда, Раяз, без Алмаздан сорыйбыз син булырга. Нәрсә? Сине сагынганда, мен әйтәм, Раязны сагынганда, син Раяз булып куясың. Мин гел әгәр дә алар белән шулай төшенкелеккә бирелеп утырганда, йөзләренә елмаеп килеп, мин гел аларга җырлыйм. Ак күлмәген ак шомыртлар кия тик. Менә шулай тик жестыңны туры китерә алсам, синең менә иң яраткан жестыңы, алар көләләр дә китәләр инде. Монысы шаяру, тик менә җитди темага күчсәк, тамаша заллары без бит инде бу пандемия шартларында инде ике елдан артык эшләргә, яшәргә мәҗбүр. Э, чөнки ник дигәндә әле менә хәзер генә дә шаярып сөйләшеп алдык иң беренчеләрдән булып сиңа эләкте скафандрлы кешеләр сиңа килде аллага шөкер бүген без бөтенебез дә исән сау алып киткән кешеләребез дә бар инде рухлары шат булсын ә менә э, тамашачысыз онлайн форматта әлеге милли премия икенче мәртәбә узачак моңа инде ияләшендеме зал тулы тамашачы кирәкме яки онлайн форматның үзенең шулай ук кадерле кызык яклары бармы Гомумән, профессионал артистка мөһим булырга тиеш түгел. Кая ул чыгыш ясый, ничек чыгыш ясый, без теге сәхнә чыкканда барыбер үзебезнең теге куела ниндер менә шушы җырны шушы образда башкарырга. Ә сиңа ниндидер бүтән факторлар тәэсир итәргә тиеш түгел. Тәэсир итә инде, ул бозмаска тиеш. Ул синең син куясың ниндер бер планка, ул шуңа Шуны алырга теге безнең авылда әйтмешә мишәтләмәскә тиеш. Комачауламаска. Татарча әйтеп әйткәндә.
Татарча комачауламаска тиеш. Шуңа күрә әлбәттә сәхнәдән сәхнәгә чыгуга сине яраткан тамашачы менә күзләре белән дә теге маска белән утырганда да аларның күзләре бит кешенең бит инде күзе мәхәббәтне күзе күрсәтә. Күп әйбер сөйли.
Әйе, син актер буларак үзең әйтәсең. Чыгып менә шул тамашачының күзен күрүгә, алар белән энергия алмашуы башлануга, анда башкару да, анда яшәү дә, анда икенчегә әйләнә. Син аларны алып кереп китәсен, шул тормышка аңлатасын, образды. Ә болай камерага гына җырлап, телевизор артында, анда интернет ресурслар артында теге Кемдер анда смартфоннардан карарга мөмкин. Аларга ничектер җиткерү, әлбәттә, ул бер ун тапкыр авыррактыр дип уйлыйм мин аны. Икәнен беләм дә, узган елда шулай сизелде ул. Э, менә син ничек тә булса бит ул э, менә сәхнәдә уйнау Ник дигәндә белән бер төсле клипта, кинода төшү икенче төрле син аны үзең дә беләсең нәрсә икән, аны энергетика дигән нәрсәсе, ул бик теге э, күбрәк сыгып ала инде. Һәм сиңа кайтавыз да килеп җитми. Менә шул күзләрне күрмисең. Килеп җитә ул, анары теге бәлки теге кая. Битем, битем, битем, битем, битем. Әйе, әйбәт булды, карадык. Менә шуннан соңра, ә монда син чыгасың да бит энергия алышу башланасы. Хуҗа бала берсе берсе сиңа карап менә шулай син җырлаганга кереп китеп нәрсәдер искә төшереп шулай хыялланып утыра иде. Шуңа күрә Бу проектның да бит җаны миллилектә. Милли, милли дигәч бит әле ул теге татар халык киемнәре киделәр дә, чыктылар да, шандыр-шундыр җигереп, татар халык милли, миллилек бит әле ул теге анда гына түгел, анда Киемдә генә түгел, дөрес. Анда ниндер җаны бар. Әйе. Җаны, моңы бар, ние бар. Шуңа күрә аны бик, белмим, теге авырдыр ул оештыручыларга да, менә аның концепциясен ничектер булдыручыларга да, аны нәкъ менә камералар тарафыннан гына ничектер җиткерергә. Ләкин ничә ел тарафыннан инде эшләнеп килә торган команда булдырып чыгарыр дип уйлыйм мин. Онлайн форматны сорауыбыз юкка гына түгел. Э, безнең тормыш хәзер шул хәтле тиз үтә, э, таң ата да кич җитә, шулай гомер үтә. Э, хәзер инде декабрьга да аяк басып барабыз. Декабрь булгач бетте, ел үтеп китте. Яңа ел, яңа, яңа елда цаганнар килеп җитә инде шундук 23 февраль, 8 март. Аннары сабантуй.
Ә сабантуй да бетте, сабантуй. Татар халкы инде ул Ике бәйрәмдә яши.
Сабан туй белән Яңа ел арасында яши. Берсе бер яктан, икенчесе икенче яктан. Ләкин менә шул э, Яңа ел җитү белән э, һәр язда без синең шәхси концертыңны да күрергә ияләшеп беткән идек инде. Э, тик бу шартлар үз көн итә. Алдан сорау бәлки дөрес тә түгелдер, ләкин өмет бармы һәм Алла бирсә 22 елда концерт оештырырга җыенасың? Мин өмет бик зур өметләрем узган ел Мин әле узган ел авыр ел булдыр дип, быел тагын да авыр ел булды, ишкәнсездер, минем кечкенәдән җитәкләп, төрле конкурсларга йөртеп, шомартып, сәхнәгә әзерләп, багаж тутырып җибәргән әтиемне заттым мин быел кызганычка каршы, ул бик авыр миңа, бу әле мин аны һаман да ышанып бетеп булмый. Менә шуңа күрә ничектер кулларым төште димим, менә ничектер менә бу илһам чыганагы ничектер ул кителде.
Әйе,
һәм шулай ук шушы менә бу вазгыять шушы коронавирус белән менә мин ноябрь айларында куя торган идем, шуннан соң мин аны күчердем язга. Мин әйтәм, яз көне барыбер инде ул икенчерәк, мартларда барыбер менә хәзер җыелып килә җырлар, ничектер Теге хәзер менә басып ике аяк калла бис авыл матур җырларны эшләп э, чыгарып аны халыкка тәкъдир итү, тәкъдим итү дигән уй бар. Аллаһы бирган булса, хәзер әйтәм бит, бер атнага да план корып булмый. Ябалар да куялар, ябалар да куялар. Шулай.
Раяз, менә иҗат турында билгеле без э, Менә һәрвакыт сөйләшеп торабыз синең белән, нимә? Ә бүген без әни турында да сөйләшик әле, чөнки менә күптән түгел безнең әниләр көне үтте. Әтиеңне искә алдык, әниеңне дә искә алыйк әле. Нинди әни иде, нинди әни тәрбиясендә үстегез сез? Безне Безнең әни бик биш бала биш балалы гаиләдә туган бит мин инде мин безнең әни бик менә ул таләпчән иде дип тә әйтеп булмый, бик йомшак иде дип тә әйтеп булмый. Әни бик җитди эштә эшләде. Без әби тәрбиясендә үстек инде. Күбрәк. Күбрәк. Әнине без ишетмәдек тә, күрмәдек тә, җаныемны. Ул кайта иде, мескенем, обедта ашарга утыра, теге баш хисапчы булып эшли колхозда. Утыра да, аңа инде утырып, әле бисмилласын әйтеп, ипиен капмаган, телефон шалтырый. Илсөяр апа, безнең шушы, шушы елның балансы ничек ияле ул, дим, ниндидер шундый сорау сорыйм, ди. Әни шуны Болай терә дә тәк и бер алты урынлы санны яттан әйтеп бирә торган иде. Менә компьютер. Әнинең, әни шундый, әни һәрвакытта да дуст, киңәшче һәм әллә нинди кайбер дә әтигә әйтеп сөйләп бетерми торган әйберләрне дә әнигә сөйләп була торган иде. Ул шуның хәтле анда, чөнки тормышта төрле хәлләр булды, минем инде шундый шуграк кешегә кием инде. Ник күрә...
идем. Э. Аллага шөкер, исән сау бит әле күз тимәс. Юк.
Хәзер инде шуклык э, барыбер теге басылды. Хәзер инде үзебез балалар үстерәбез. Шуңа күрә мин э, әнигә бик зур рәхмәтле. Әле ул бүген дә Аллага шөкер исән сау. Аңа Бик авыр бит теге кем әйтмешли алар әти белән Йосыф белән Зөләйха кебек шундый матур иттереп бер-берсен мәхәббәттә без аны күреп үстек. Алар бер-берсен яратып, шулай хөрмәт итеп әти теге больницада ятканда да әнигә эсселар, ниләр язып, теге шундый шигырьләр язып, шулай иттереп аңа гел мәхәббәтен менә 70 яшьләрендә дә ул белгерде. Алар бер-берсе белән менә шулай. Теге без аңламый гына аларның үзләренең бер театры театр алар кайтасың да шундый спектакль кебек нәрсә яшәр әйе менә аның кызганычка каршы хәзер шундый авыр вакытлар ә болай бер дигән әни мин аңа бик зур рәхмәтле бүген исәнлек саулык та игелекле сәламәт озын гомер генә телим амин һәрбер әни дә кушылабыз бүгенге кунакларыбыз безне җылата һәрбер әни дә үзенең баласыннан шундый сүзләр генә ишетсен иде кунакка килгән өчен рәхмәт Очрашулар дәвамлы булсын, исән-сау булыйк. Унберенче декабрьдә Кичке сәгать алтыда онлайн форматта телевизорларыгызны, анда смартфоннарыгызны кабызып, чәйләрегезне куеп, тәмле иттереп вареньеларыгызны, коймакларыгызны матур иттереп ягып ашап, карый-карый, Сокланып утырыгыз. Ә без бик тырышырбыз сезне залда күрергә һәм сезгә үзебезнең моң-җырларыбызны җиткерергә. Кем белә, бәлки, менә шул Раязга кагылышлы сорау, бәлки, сезне әле айфон хуҗасы да итәр. Шуңа күрә унберенче декабрьдәге концертны онлайн форматта карап, бәйгесендә катнашырга онытмагыз.